Pygamberimiz sallallahu aleýhi we sellem aýdýar, Menden soň adamlardan iki sany topar dörär diýipdir. Ýöne men olary görmeýärin. Nämede görmeýärin? Jennetde görmeýärin. Ýöne men olary görmeýärin. Birinji topar ellerine gamçy alyp, Döwlete nöker bolup, şol gamçylar bilen adamlar ýenjerler. Indi öz döwründe bolum, ýok bolmaly-la görmeýärin diýýän şo-da bolubilýär. Birinji topar diýilýän ellerine gamçy alyp, döwlete nöker bolup, şol gamçylar bilen adamlar ýenjerler. Ikinji topary, aýallar, ýagny birnäçe eginbaşly ýalaňaç aýallar dörärler, özlerini halka meýil etdirerler. Özleri-de halka meýil ederler. Olar saçlaryny göýä düýäniň örküji ýaly üýşürip, kellesiniň üstünde goýjaklar. Şu iki topar Jennediň ysini-de almaz, Jennetde, Jennete-de girmez. Jennediň ysy bolsa bäş ýüz ýyllyk ýoldan ýiti geler diýipdir. Indi şu iki topar Jennedi görmeklik, Jennede girmeklig-ä aňyrda dursun, Jennediň ysy Bäş ýüz ýol, bäş ýüz ýyllap ýol ýöreseň, ine, şu taýdan häzir ýene bäş ýüz ýyllap, bäş asyrlap ýol ýöreseň, jennede barýaň diýende näme ýiti janyňy alyp gelýän bolmaly-la. We şo, şo is esnasynda-da bäş ýüz ýyllyk ýoly bilmeýän bolmaly-la. Ol-a jennede girmek eken, bäş asyrlyk ýol öňünden isbi gelýän bolsa, şo bäş asyrlyk ýol töweregine-de golaýladylmaz diýdigi şo. Jenediň iyisini-de almaz diýdigi şol. Ýani bäş asyrlyk ýol şol ýol derejesinde golaýyna-da ertilmez jennede diýildigi-de. Näçe kilometr, näçe metr bir Alla bilýär. Haýsy toparlar? Birlanjysy Eline gamçy alyp, hökümedi özüne nöker tutunyp, garyba, ejize zulum edýän. Ol hol döwürde olar kim? Ýadyňyza düşýän bolsa sowet döwründe müň dokuz ýüz otuz ýedi, müň dokuz ýüz otuz dokuzynjy ýyllarda şeýle bir adamlar boldy, azgyn, şeýle bir dönük adamlar döredi, öz halkynyň zekatly baýyny, men diýen alym ulamasyny Kasyr hökümede komunizm hökümede satyp öz töweregindäki adamlara zulum etdiler. Şon ýaly adamlar döränmä taryhda türkmeniň içinde bolan şo. Süragsakysyz bolmaz diýýä. Näçe taryhymyzda gowy adamlar geçenem bolsa erbedidi bar içinde. Şol döwürde hökümede gowy görünjek bolup sowet halkyna görün gowy görün kommunistlere gowy görünjek bolup özi bir wezipe edinjek bolup gowy ýaşajak bolup molla adam molla mugty diýip baý batyrak diýilýän döwürlerinde O näme ol halkyň nesline erbet görkezjek bolup baýlaryny bir zalym bir adalatsyz alym ulama mollalaryndan bir ýöne puluň yzyny nylgap bören edip görkezdiler-de ependi diýdiler-de bir oýun döreden bolýadylar ýa o japbaklar diýdi ýa şuňa meňzeş aýgytly ädim diýdi şuňa meňzeş köne ors kinolary bardyr ors döwründe düşürilen şonda baýlary bir zalym alym ulamalaram bir pula satylyp bören bir mugt horuň biri edip görkezýändir. Şol öz şu türkmen halkyň gelejek nesli öz ata-babasyna buýsanmasyn, guwanmasyn diýip edilen zat ol. Aslynda biziň ata-babalarymyzyň alym ulamasyda ýerinde öz etmeli işini edip etmäni başaran alym ulamalarymyz bar we baýlamyzam bolmaly derejesinde alym ulamasyny diňläp zekadyn sadakasyny ýerinde bolup garybyň arkasyny alan türkmenlerimiz bar. Ýöne şolar bildirilmejek bolup şony ýaly edilen. Bu taýda Pygamber aleýhissalamyň kast edýäni şolar. Ýagny hökümetde hökümetiň güýjünden arkalanyp, gowy adamlaryň, halal adamlaryň garşysyna näme edip, zalymlyk, zulum edenler. Hudaýa şükür, biziň döwrümizde ony ýalyk zat ýok. Wezipesini hyýanatlykly ulanyp, Allah saklasyn, planyň plany, plany, plany diýdirjek, plan ministriň çagasy diýdirjek bolup ýa jigisi doganly diýdirjek bolup erbetlik etdigi Görýänsiňiz türli ýerlerde hormatly Prezidentimiz göni ýoguna ýanýandyr. Bu bir adalatlylykdan ybarat, Hudaýa şükür biziň döwrümizde ýok, bolmasynam Hudaýym.